Hunda keessanuu bakka jirtanitti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dandaha nagaya isnitti haa tahu Rabbiin akkasuma duba gartee dandahaadha alaa fi mana keessan bakka hundattu Rabbiin nagaya isin haa godhu Rabbiin isin haa tiisuu jechaatiin duba gartee dhaamsa hatattamaan gama keessaatiin na dhaqqabe tokko duba gartee dabarsachuudhaaf dhufe keessattuu duba gartee dhaamsi maal ja'a warreen duba gartee biyya saawudi arabiyaa magaalaa riyaad keessattuu bakka manfuuhaa ja'amtu keessatti arkamaa jiraattan hattuu fi mootummaa adda baafadhaa ii of eeggadhaa hii ja'a duba gartee dhaamsa kanaatu gama keessaatiin duba gartee obboleessa kiyya tokko kaniin akkaan amanu kaniin akkaan duba gartee oduu dhugaa irraa fudhadhurraa na dhaqqabe. Akkuma beekamu obboleeyyan kiyya duuba gartee baatii xiqasho dura mootummaan biyya Suudii san warreen duuba gartee hayyamaan alatti biyya san keessatti arkamtan akka duuba gartee biyya san gadhiisanii bahan labsii dabarsee jira. Warri duuba gartee hayyamaan biyya san keessatti arkamu kan waraqaalleen duraa baddee jirtu baatii yeroo hanga takka kannee fi baatii hanga san keessatti duba gartee akka waraqaa isaa tolchatu duba gartee labsii adda addaa baasee jira jechuudha. Labsiin san duba gartee yeroon isii san geessee amma wanti nama mudachaa jiru maali? Mootummaan duba gartee warreen hayyamaan alatti biyya san keessatti argaman duba gartee guuruu jalqabee jiraa jechuu waan kanatti fayyadamuudhaan namni duba gartee hattuun maalummaan isii bakka kanarraa deemti asii bobbaatee deemti achii deemti hin beekamne huccuu duba gartee poolisaa faa uffachuudhaan takka qaama mootummaa san fakkaachuudhaan duba gartee badii hangana hin ja'amne gaggeessaa jiranii jechuudha. Gariin namaa duba gartee warreen achi keessatti bultii jaaree ilmaan horeetu jira duba gartee. Hattuun tun mootummaa fakkaattee gizeetti dhufte ilmaanii fi warra isaa facaaseeti caha. Achi booda waan kanaa mudataa hin beeku. Kaan duba gartee qabeenya zarafee baha. Gariin namaa duba gartee qaama mootummaa fakkaatee hattuun kan duba gartee shamarran gudeeduus hin dhabamu jechuudha namni rabbi hin sodaatu. Kanaaf duba gartee yaa warreen duba gartee achi keessatti bultii jaartanii ilmaan hortanii achi keessatti waggaa dheeraa jiraachaa turtan yoonii fi duba gartee qaamni mootummaa isinitti dhufee duba gartee heeraa fi seeraan isin gaafataa jechu achi achitti duba gartee waan takka osoo addan baafanne ilmaan keessan kan achi keessatti hortanii fi haadha warra teessanii tan yeroo meeqa achi keessa waliin jiraachaa jirtan akkanumatti duba gartee lafatti facaastanii deemuun san xiqasho gaarii miti rabbiilleen subhaanahu wa ta'aalaa irraa nama gaafataa jechuu nabiin akki jaan alayhi salaatu wassalaam kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi isin hundinuu tiisiteedha namuu waan tiisurraa ni gaafatama amaanaadha itti aansuudhaan Nabiin sallallahu alayhi wa sallam maal ja'an abbaan warraa haadha warra isaatirraa itti gaafatama. Mana isaatirraa itti gaafatama. Amaanaa mana isaa dhibbaa dhibbatti duba gartee isaatu qabaa ja'an nabiin sallallahu alayhi wa sallam. Yoo mootummaan si dhufte heeraa seeraan si gaafatti heeraa seeraan si qabdee nagaan biyyatti si galchitii jechuudha. Ati ammoo namni kun mootummaadha ammoo mootummaa mitii osoo addan beeyne ilmaan keetii fi haadha warra keetii lafatti facaastee deemtee yoo waan takka irra gahe duba gartee rabbiin irraa si gaafataa jechuudha. Kanaaf duuba gartee wanti hundinuu rabbuma biraahi dhufti. Murtii rabbiin murteesse namni islaamaa alhamdulillah je'ee jaalachuu qaba. Nutilleen duuba gartee du'aa'ii ni goona rabbiin dandahaadhaatii bakka jirtanitti isin haa tiisu. Rabbiin nageesnitti haa ta'u. Rabbiin hamtuu isin quban qabnellee rabbiin isinirraa haa qabu. Ammoo duuba gartee rakkoo nama dhufteef ilmaan keessan alaa mana keessan haadha warra teeysanii lafatti dhiistanii facaastanii hin deemina yoo waan takka duba gartee akkuma lafa facaastanii rifattanii deemtan ilmaan san eega rabbiitii isin malee eenyu qaban haati warra keetii eega rabbiitii si malee eenyu qabdi kanaaf mas'uulummaa siitirraa ni gaafatamta amaanaadha rabbiin sirra kaaye intalti tun amaanaa teeti annisaa'u shaqaa'iqu rijaali duba gartee rabbii waan irraa si gaafatuuf adaraa adaraa Qabeenyi ati akkaan qabdu bar maallaqa dalagattee baankii keessaa qabdu osoo hin tahin maallaqa ati hojjattee mana keessaa qabdu san takka maallaqa ati hojjattee quubii deemtee wali qabatte san osoo hin tahin qabeenyi ati akkaan qabdu guddaan ilmaan ati achi keessatti horte sani. Qabeenyi ati akkaan qabdu guddoon haadha warra keetii tannikaa halaaliin achi keessa wajjin jiraattu sanii jechuudha. Kanaaf duba gartee nama kana adda baafadhu. si dhufan dhufan si qabanis si qaban rabbiin kheyrumaa fi waa hunda fida duba gartee Eh, tanaaf duba gartee hattuun haa chaansii tana fayyadamuudhaan duba gartee carraa kana fayyadamuudhaan qabeenya namaa zarafaa jiranii qabeenya namaa saamaa jiranii shamarran duba gartee gudeeduuf hatattaafatu hedduu- hedduu jira badii hedduudha achi keessatti gaggeeffamaa jira jechuudha kanaaf duba gartee bayyanadhaa ofiillee eegaa nutilleen duba gartee du'aa'ii isiniif goonaa jechuu takkaffaa kan lammeessoo za'aa gabaabduun qabu tana keessatti dhaamsiniin dabarsachuu barbaaduu murtiin hundinuu rabbuma biraayi ati suudii keessa feetu waraqaa qabaadhu feetu waraqaan qabaatiin murtiin hundinuu rabbuma biraayi Waan amma tahamaa jiru kana Rabbiin subhaanahu wa ta'aala osoo dachii fi samii hin uumini amata kum shantam dura barreessee lafa kaaye. Nabiin sallallahu alayhi wa sallam hadiisa keessa dubbatanii maal ja'an awwal wanti Rabbiin subhaanahu wa ta'aala dura dursa uume uumaa isaatirraa qalama. Achi booda thumma qaala lahu uktub katabii je'een qalamni as deebi'eeti yaa rabbii kiyya maaliin barreeysa maaliin katabaa jennaan sa'aa ammaa tanarraa jalqabii waan ilaa hanga yawmal qiyaamaa tahu katabii je'een jechuu duba garte kanaaf waan silaa tahamaa hunda rabbiin dura loohal mahfuz keessatti katabee dabarsee jira jechu nuti nama islaamaatirraa wanti eegamu murtii rabbiin nurratti dabarse jaalalaan fudhachuu alhamdulillaahi jenne kheyriin fuula hammaattee dhuftii jetti oromoon gizee makmaaktu la'alla rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa murtii mootummaan dabarse kana boodaan kheyrii bareedduu takkasiif qopheessuudha siif mijjeessuudhaatiitu malaa jechuudha lammeessaa du'aa'ii godhachuu qabda. Du'aa'ii goradhaa rabbii keessan karadhaa musibaa takka kanamatti fidu rabbuma kanamarraahiis fuudhutti dandeettii guddoo fi beekumsa akkaan kan itti qabu isuma isiisan fide rabbuma tokkicha qofaa jechuu. Kanaaf wanti sirriitti beektan waan rabbiin gaafas barreessee katabe tokkollee nu hin deebisu. Ee, yoo wanti takka siin xuyxuu je'ees Rabbiin gaafama san katabee dabarsee jira jechu. Du'aa'ii goradhaa, Rabbii keessanitti citaa, Rabbii keessanitti boya. Beekaa musiibaan takka bilaashumatti hin dhuftu waa lamaan alatti. Balaan takka Musiibaan takka bilaashumatti lafaa kaatee akkanumatti musiibaan dhuftu takka illeenuu hin jiru waa lama. Takkaffaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabrootan isaa isaannan dhugaan akkaan isa jaalatan isaannan dhugaan Rabbitti amanan isaannan dhugaan imaana haqiiqaa san qaban Rabbiin mirkaneessuu fi kan dhugaan isatti amanee jiruu fi kan dhugaan isatti hin amanne adda baasuu fi kan dhugaan isatti amanee jiru musiibaa tanarratti sabbaree gajjabaatee dhaabbatee imaanni isaa cimee rabbi biratti sadarkaa akka ida'atu taasisuu fi takka kana

silaa ilmi namaa badii inni hojjatun kan isa qabu taate lacajjala lahumu lcazaaba duba gartee qixaaxa isaanitti daddabsiisa cazaaba isaanitti jarjarsa balaa huggusuma hatattamaan itti buusa bal lahum mawcidun ammoo ballama isaaniif qabe Aayata biraa keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal ja'a? Osoo ilmi namaa badii inni hojjetun kan isa qabnu taate wantummaan lubbuu qabaa takka lafa tanarra duba gartee tarkaanfattee hin deemtu. Walaakin yu'akhiruhum ilaa ajalin musammaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ballama isaaniif qabee ja'a Rabbiin duba gartee. Kanaaf Gama Rabbii keenyaa haa deebinu. Namni Islaamaa gizee balaan takka itti dhufte, musiibaan takka itti dhufte, namni inni itti lallabatu Rabbii tokkicha duba garte. Gama Rabbii keenyaa deebinee Rabbii keenyatti haa lallabnu, Rabbii keenyatti haa boonyu, nu hundinuu Rabbi subhaanahu wa ta'aala isniif kadhanna, isinilleen jabaadhaa ammoo hattuu fi mootummaa adda baafadhaa. Duba gartee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandaha bakka jirtan sanitti duba gartee obboleen keenya warreen biyya Su'uudii keessatti argamtaniin hangafee baqattoota keenya ilmaan Oromoo kanneen duba gartee biyya adda addaa keessatti dararamaa rakkachaa cinqachaa jiraatan hunda Rabbiin dandahaadha ammumatti furmaata isiniif haa fidu ammumatti nagee isiniif haa buusu ammumatti Rabbiin isin haa gammachiisu